Te pō nei tētahi o ngā hua. He aha nei te hua? Whānau mai ai ngā tamariki ki runga i te ia o ngā waiata o rātou pākeke. He karakia, he tauparapara, he mōteatea, he pātere, he waiata tau.

Ae, i wehe au i taku mahi i tērā tau. Kua kiko nei, ae, i reira au. Heoi anō, ko taku wairua i wāhi kē arā ko te ao waiata. Na reira, i taka te kapa ki roto i au anō, ko, mēnā ko taku whainga nui ko te ao waiata, tēnā whaia. Ki runga i aua kōrero, koia taku mahi i tēnei rā, i tēnei pō.

Ko tētehi o aku ito nui, ko te puta ki roto i te ao Pākehā. Engari, ehara i te mea mēnei waiata ana i roto i te reo Pākehā, kei, kei raro nei te, te reo Māori e rere ana, kāo, e rere ngātahi ana ngā kaupapa e rua nei ki ōku whakaaro. Me pēnei pea te kōrero, me te mōhio katoa tātou ko wai a Beyonce. Ā, ko Beyonce me tā ka huri pea i roto i te reo Pākehā kia mārama ake, he worldwide first class African American. Ko tāku e hiahia nei, kia worldwide first class Māori au. Āe. Ko to matou whanau e piri tane, e noho piripiri nei matou i nga wa katoa, e kore rawa matou e wehewehe, e wherawhera ranei. Me whangai kia pai te puku, me whangai kia pai te whakaaro, me whangai kia pai te wairua, me whangai kia tiaho mai te mauri, Pēhea whāngai, pēhea ai? Ko ngā mahi o ia rā, ko tā te māmā, ko tā te pāpā, ko tā te tamaiti. E whakapono ana au, tokomaha o mātou i tatutatua, i pākia, hoi anō, koirā te āhua, koirā ngā āhuatanga o te haututu nē, i te mea katoa mātou e haututu. Hoi anō, he maha rawa atu ngā akoranga i tiritiria e ōku mātua ki roto i a mātou, kia whanake ai mātou i roto i tēnei ao tūwhitiwhiti. E kore nei e ngā plari tamariki nei i ia hekona he āhuatanga ka pupū mai. Hoi anō, mai i ngā mea ka rekareka. Āhea ka mutu, ka ea? E kore pea e ea. Haere tonu ana, pakeke tonu ana, haere tonu ana wā māua nei mahi ki te tiaki i ngā tamariki ko māua hei tuarā mō rātou. te aroha. Kei reira rāua ia rā, ia pō e āwhina ana, otirā e akiaki ana, e pana ana, engari ko te aroha e ārahi ana. Kuia te mea nui. He aha tā rāua akoranga nui mōu ki a koe? Be a nice person. You can have all the flash kōreros, all the flash stuff. If you're a good person, he pai koe. Because there's two types of people, a good one and a bad one. Koinā tā rāua, tiakina te tangata, manaaki te tangata, and mōku ake nei, he nui aku taina, he nui ngā pōtiki o tō mātou whānau, ā, ko te mahi o ōku mātua he pupuri i au, ā, ko taku mahi he pupuri katoa i ōku taina, kia, kia pai ai mātou, kia kore tētahi e hīoioi. Yeah. Ko te ingoa o taku waiata i te pō nei ko Tongariro tōna ingoa.

Kei roto i a koe te aroha, ka māmā noa iho. Me pēhea he kōrero kai tua atu o tērā? Mehemea kai roto i tō puku te aroha ki wō tīpuna, ki tērā pito, ki wāu uri kai te ao mārama e haere ana, a tēnā, whakakoirā te mea e whakakotahitia ana mā runga i te aroha. Aroha ki a rātou, aroha ki a rātou, tēnā koutou tukua ki a au. Tongariro, Io! And those albums are Ahorangi and Hono Tātai will be available on iTunes from August 19.